אונז האלטן יעצט תניא פרק ז', אין פרק ו' האט דער תניא גערעדט וועגן די דריי קליפות הטמאות וואס זענען אינגאנצן שלעכט, וואס טייטש איז אינגאנצן שלעכט? טייטש אונז קען נישט זען קיין גוטס אין דעם, אונז ווייסן נישט וויאזוי ארויסצוברענגן גוטס פון די זאכן, און תניא האט גערעדט למשל וועגן צומח חי מדבר, און די אלע זאכן זענען מקבל קדושה, ווייל ס'זאל נישט האבן קיין שום קדושה אין זיך וואלט עס נישט געקענט עקזיסטירן, סאו די אלע זאכן זענען רעות לגמרי פאר אונזער אויגן, ווייל אונז ווייסט נישט ארויסצוברענגען די קדושה פון זיי, אונז ווייסט נישט אויס צו עס מעלה זיין, אבער יעדע זאך וואס איז באשאפן געווארן איז באשאפן געווארן צו דינען די אייבערשטער און פאר כבוד פאר די אייבערשטער, סאו אונז קענען נישט פארשטיין וויאזוי די זאכן, לייק וואס די גוטס אין דעם ליגט, סאו פאר אונז איז עס אינגאנצן שלעכט. יעצט גייט די תניא רעדן וועגן קליפת נוגה, וואס קליפת נוגה האט שוין די תניא גערעדט אין פרק א', אז ס'איז דא אזאך וואס הייסט קליפות נוגה, וואס הייסט קליפה, אבער ס'האט א שטראל אין זיך. למשל אונזער נשמות פון אידן איז קליפות נוגה. ס'איז טאקע א קליפה אבער ס'איז דא עפעס גוטס אין אים. טייטש אפילו די רוח פון די מענטש, פון די אידן, נישט פון די גוים, די רוח פון די אידן, וואס איז א שטיק קליפה, האט אין זיך אביסל וואס וויל זיין נאנט מיטן אייבערשטן. סאו דאס גייט אנהייבן פאריג זיין צו רעדן וועגן די קליפות נוגה. איז הייבט אן תניא אח, אח, דאס איז אקעגן די ווערטער וואס מ'האט גערעדט אין פרק ו' וועגן די שלש קליפות הטמאות וואס איז אינגאנצן שלעכט, יעצט גייט מען רעדן פון קליפות נוגע נפש החיונית הבהמה שבישראל, די נפש החיונית פון וואס איז אין די בהמות פון די אידן שמצד הקליפה, המלובשת בדם האדם כנזכר לעיל, דאס איז אין פרק א', סאו די לעבעדיגע נפש אין דעם מענטש פון צד הקליפה וואס מען ווייסט דאס איז רוח, אדער די תניא רופט עס נפש הבהמית, ונפשות הבהמית וחיות ועופות, ודגים וטהורים ומטוהרים באכילה, איז די ונפשות איז כאילו ס'שטייט וכן נפשות, און אזוי אויך די נפשות פון די בהמות און די טהרה זאכן וואס מען מעג עסן. וקיום וחי' איז דאס אויך כאילו ס'וואלט געשטאנען וכן וקיום וחי' איז כל הדומם כל צמח המתים וכו' וואס מ'האט שוין גערעדט אין פריערדיגע פרק וועלכע זאכן קען זיין א צומח וואס איז נישט וואס איז אסור באכילה דאס איז ארלה למשל ארלה וכן קיום וחי' די זעלבע זאך איז אויך די אלע זאכן וואס מאכט א זאך זאל שטיין און ס'געבט די חיות. און כל מעשה דיבור ומחשבה, פון יעדע זאך וואס איז וואס איז סיי מעשה סיי דיבור און סיי מחשבה בין העולם הזה, וואס דאס איז עסן און טרינקען און ארבעטן, שאין בהם צד איסור, ס'איז נישטא קיין איסור פון עסן כשר'ע עסן, און ס'איז נישטא קיין איסור פון גיין ארבעטן, אדער ווייסט א מענטש זאל טון אלעס ער טוט יעדן טאג, לא שורש ולא ענף, משסו מצות לא ששו וענפיים דאורייתא דרבנן, ס'נישט דא קיין שום איסור אין דעם. רק שאינו משם שמים, אלא רצון הגוף וחפצו ושאיפתו. ס'איז פשוט נישט לשם שמים. ס'איז פשוט ווען א מענטש טוט עס פאר זיין אייגענע ווילן, ווייל ער וויל אזוי. ער וויל יעצט גיין ארבעטן ווייל ער וויל מאכן געלט, ווייל ער וויל האבן פאוער, למשל. אדער ער גייט יעצט עסן סתם ווייל כ'זע דא א גוטע שטיקל קעיק, גיי איך עס עסן. ער דארף עס נישט עכט האבן. און וכדומה וכדומה. ואפילו היא צורך הגוף וקיומו וחייתו ממש, און יעצט די תניא דרוקט אויס מער, אז אפילו ווען א מענטש דארף עס פאר זיין קיום הגוף. ס'הייטש, ס'איז דא א זאך ווען א מענטש למשל זעט א שטיקל קעיק און ער גייט עס עסן סתם פאר פרעסעריי, דאס איז איין זאך. נאר דא דער מענטש וואס עסט פרישטאג, מען דארף עסן פרישטאג, מען דארף עסן לאנטש, מען דארף עסן סאפער, איז די אלע זאכן וואס א מענטש עסט, וואס ער דארף יא האבן, איז, זאגט די תניא, איז אפילו הי' צריך הגי' וקיום וחייתו ממש, אלא שכוונתו אינה לשם שמים, די כוונה איז נישט ווייל ער וויל דינען די אייבערשטער, כדי לעבוד את ה' בגופו, איז וואס איז דעמאלטס? איז ווערט עס אנגערופן קליפה. דאס הייסט, א מענטש גייט ארבעטן, איז א מענטש דארף גיין ארבעטן, דארף האבן פרנסה, און מען דארף קענען איר אויפציען די קינדער, איז מען דארף גיין ארבעטן, אבער טאמער ס'איז נישט לשם שמים, איז לא עדיפה מעשה דיבור מחשבות עלי' מנפש החיונית הבאמת בעצמו, לא עדיפה טייטש נישט בעסער, והכל כאשר הכל נשפע ונמשך מדריגה השני שבקליפת יתרחש היא קליפה רביעית נקרא הנקראת קליפת נוגה. סאו די תניא זאגט דא איז אז יעדע זאך וואס א מענטש טוט אפילו ווען א מענטש טוט א זאך וואס ער דארף עס האבן, מען דארף עסן, מען דארף ארבעטן, מען דארף גיין איינקויפן געוויסע זאכן, אבער ס'איז נישט לשם שמים, ווערט עס אנגערופן קליפה. און און אבער היות און תענוג עצם האזן פארוואס דאס הייסט קליפת נוגה. שבעולם הזה הנקרא עולם העשיה כולו רובו ככולו רע. די אלע זאכן איז פון עולם הזה, וואס טייטש ווען א מענטש גייט ארבעטן, א מענטש עסט, א מענטש גייט איינקויפן, די אלע זאכן איז פון פון די וועלט, וואס די ווערט די וועלט ווערט אנגערופן עולם העשיה, און און תניא זאגט דא רובו ככולו רע, די רוב איז אזוי ווי אלעס פון די וועלט איז שלעכט, רק מעט טוב מעורב בסוכה, נאר עס איז דא אביסל גוטס אריינגעמישט אין דעם, צו מסביר זיין וואס די תניא זאגט דא. לאמיר נעמען די וועלט און עס צעטיילן, יעצט ווען איך גיי זאגן די פערסענט גיי איך נישט מיינען ממש פונקטליך און סאו קום איך נישט נאכדעם אפפרעגן. די קענסט נעמען די וועלט און צעטיילן אויף דריי, יעצט אבער נישט איקוואל, וועסט האבן לאמיר זאגן פינף פערסענט אויף איין זייט, פינעווע פערסענט אויף אנדער זייט און ניינציג פערסענט אינמיטן. פינף פערסענט קדושה, פינף פערסענט טומאה און ניינציג פערסענט אינמיטן וואס איז נישט הער און נישט אהין. סאו לאמיר זאגן פינף פראצענט קדושה. תפילין, וואס איז תפילין? איין שטיק קדושה. ס'ווערט אינגאנצן בטל פארן אייבערשטן. די מינוט א סופר האט געמאכט אפאר תפילין, איך רעד ער האט געמאכט די באטעם, ער האט געשריבן די כסף, די זאך איז יעצט כל כולו לשם שמים, דאס איז אינגאנצן בטל פארן אייבערשטן. ס'איז א הייליגע זאך. זעלבע זאך ספר תורה, מזוזות, אפילו א לולב און אתרוג ווען ס'קומט סוכות, א מענטש איינקויפט א לולב און אתרוג פאר סוכות, ביז נאך סוכות, אפילו נאכדעם, די זאך איז א הייליגע זאך, ווייל ס'איז ווערט אינגאנצן בטל פאר'ן אייבערשטן. און זעלבע זאך ווען א מענטש רעדט, א מענטש לערנט תורה, א מענטש דאווענט, און ווען א מענטש טוט א מצוה, מען גייט טון חסד, און וואסערע מצוה ס'זאל נאר זיין, מען טוט א מצוה, איז די אלע זאכן איז כל כולו קדושה. אבער ווען דו עסט אויסרעכענען די פערסענט פון די אלע זאכן קומט עס אויס ס'איז בערך פינף פערסענט פון די וועלט, לאמיר זאגן צען פערסענט, ווייל דעם זאג איך איך גיי נישט גיין ס'איז נישט קיין פונקטליכע נאמבערס איים נאט טרייאינג איט טו בי עקוריעט לייק די ווייסט פינף פערסענט אקעי לאמיר זאגן צען פערסענט, סאו צען פערסענט פון די וועלט פון זאכן וואס גייען פאר איז קדושה. יעצט גיי צו די אנדערע זייט, דאס איז בערך פינף צען פערסענט וואס איז אינגאנצן טמא. למשל טרייפענע בהמות, טרייפענע עסן, וואס טייטש אזוי? רוב עסן טעקניקלי איז כשר, רוב עסן איז פרוכט און וועדזשטעבלס, און רוב פלייש, יא ביסט גערעכט, רוב פלייש איז טרייפה, דאס הייסט די גוים, רוב פלייש איז ביי די גוים, אבער. זיי קומען פון א כשר'ע בהמה, עס איז פשוט נישט גע'שחט'ן געווארן, סאו ממילא איז עס טרייף. סאו, ס'קומט אויס אז רוב זאכן וואס מען קען עסן, וואס בכלל עס איז דא אין די מארקעט צו קויפן עסן, איז כשר. און כ'וועל זאגן נאך מער, לאמיר זאגן, אז אונז ווייל אונזער קהילה זענען מחמיר אויף מיין רוב עולם איז מחמיר נישט צו טרינקען חלב סתם יעצט אבער ס'איז דא א גרויסע חלק אין כלל ישראל וואס טרינקען יא חלב סתם סאו קומט אויס ווען דו זעסט חלב סתם צו לאמיר זאגן וואס זעסט א OUD סאו לכאורה איז עס חלב סתם איז די זאך נישט טרייף. דו עסט עס נישט אבער עס איז נישט רייף, דו פירסט דיך עס נישט צו עסן. מ'זאל נישט אריינגיין אין דיטעילס וועגן כשרות, אבער סתם מסביר זיין וואס דאס מיינט אז רוב זאכן אויפן וועלט זענען טעקניקלי כשר. יעצט סאו וואס טייטש דאס? סאו די זאכן וואס זענען נישט כשר, למשל חזיר און אנדערע זאכן וואס איז אינגאנצן, ס'איז נישט, אונז זעען נישט קיין גוטס, אזוי ווי די תניא גערעדט אין ו', אין פרק ו', אונז זעען נישט קיין גוטס אין דעם, אונז ווייסן נישט וויאזוי ארויסצוברענגען די גוטס פון א חזיר, ביי אונז א חזיר איז כל כולו קליפה, איז דאס איז זייער א קליינע פערסענט. אבער ניינציג פראצענט, צו לאמיר זאגן אז אויב דו ווילסט זאגן ס'איז צען פראצענט און צען פראצענט, איז אכציג פראצענט שטייט אינמיטן, איז וואס איז די אכציג פראצענט? אכציג פראצענט זענען זאכן, למשל, כשר'ע עסן, א טיש. א קאוטש, וואס דו זאלסט נאר ברענגען, א בעט, די אלע זאכן וואס ס'שטייט פונקט אינמיטן, און דאס וואס טאני רעדט דערוועגן, די רוב חפצים, רוב מעשות און דיבור, רוב פון די זאכן וואס גייט פאר אויפן וועלט, איז ליגט פונקט אינמיטן אז וואס? אז מ'קען עס ארויפברענגען, אזוי קען מען עס אראפברענגען. און וויאזוי אונז גייען זיך אויפפירן מיט דעם, וואס אונז גייען טון מיט דעם, דאס גייט אפמאכן וואס דאס גייט געשען. סאו לאמיר זאגן איך האב די טיש, נוץ איך די טיש צו דינען די אייבערשטער, וואס איז געשען? די טיש אליין בעצם איז נאר א טיש, א חפץ, סאו ס'איז קליפות נוגע, טייטש ס'איז קליפה אבער ס'איז נוגע, עס ליגט א שטיקל שטראל אין דעם, און וואס איז די שטראל? די שטראל איז געמאכט געווארן פאר אז איך אדער עניבאדי זאל קענען נעמען די טיש און מעלה זיין, סאו אויב נוץ איך די טיש לשם שמים, וואס געשעט? האב איך עס ארויפגעברענגט. אבער טאמער נוץ איך די טיש סתם פאר מיין אייגענע דזשויס, פאר מיין אייגענע פלעזשור, פאר מיינע תאוות, דעמאלטס בין איך געגאנגען איך האב עס אראפגעברענגט. סאו דאס איז ניינציג פערסענט פון די זאכן אויף דעם וועלט. די זעלבע זאך מיט עסן און מיט יעדע זאך. נוצט די זאך לשם שמים, נעמסטו די קליפת נוגה און מאכסט עס פאר קדושה. נוצט די זאך פאר דיין אייגענע וועלן, ביסטו געגאנגען האסט עס אראפגעברענגט. סאו דאס איז די רוב זאכן אויפן וועלט ליגן אינצווישן און אונז זענען די וואס מאכן אפ וואס די זאך גייט ווערן. ס'איז אונזער כח אפצומאכן וואס דאס גייט ווערן. סאו לאמיר זען דעם תניא. שמעני סאו רק סאו די תניא זאגט אזוי די אלע זאכן איז אנגערופן ריבוי ככולו רב. רק מעט טוב מער איבער סוחר. נאר ס'איז דא אביסל גוטס אין דעם. שממני באות מידות טובות שמנפש הבאמה שבישראל, כהאי שנסביר לעיל, פון דעם קומען די גוטע מידות וואס איז אין די נפש הבאמית, און תניא דרוקט אויס נפש הבאמית, ווייל די נשמה אליין איז אלעס גוטע מידות, אבער די נפש הבאמית האט דאך אויך אין זיך גוטע מידות, אזוי ווי אונז האבן גערעדט אין פרק א', שנסביר לעיל אין פרק א', והיא, און די זאכן זענען וואס זענען קליפות נוגה, בחינה ממצות, מצות טייטש אינמיטן, אזוי ווי אמצע, בין שלש קליפות הדמעות לגמרי ובין בחינת מדריגת הקדושה, ס'איז פונקט אינצווישן. און לחיים פעמים שהיא נכללת בשלש קליפות הדמעות, כמו שכתוב בעץ חיים, שער מ ט, אין רש פרק ד' בשם זוהר. סאו דאס איז די תניא זאגט דא, אז. רוב זאכן אויפן וועלט שטייען פונקט אינמיטן און אונז קענען עס מעלה זיין אדער אונז קענען עס אראפברענגען. אונז זענען די וואס מאכן אפ. באשעפער האט אונז געגעבן די כח צו קענען אפמאכן וואס די חפץ אדער די דברי מעשה וואס גייט געשען מיט די זאכן. דאס איז אונזער כח וואס אונז האבן צו טון מיט דעם. און פועל משיח לערער איז וואוילער בבחינת און מדריגת קדושה. און אסאך מאל. ווערט דאס אריינגערעכנט אז עס גייט ארויף מדריגה קדישא, דהיינו קשה טובה מרובה נתברר מהרה וגובה ועולה וניחא וקדישא, אז ווען די גוטס קומט ארויס פון די זאך, איז עס כאילו עס ווארפט אוועק די שלעכטס, די גאנצע שלעכטס ווערט אוועקגעווארפן, אדער מ'קען זאגן מ'וואלט געזאגט די גוטס ער נעמט עס איבער, ס'איז ממש איז מהפך די ריי', סאו די ריי' אליין ווערט גוט, און ס'גייט ארויף אין די קדושה. סאו דער תניא גייט עס מסביר זיין מיט א משל וויאזוי אזא זאך קען געשען. כגון דרך משל, לאוכל בשר שמיינה דתורה, ווען איינער עסט א גוטן פעטן סטעיק, איך ווייס נישט ווי אנדערש צו זאגן די ווערטער, וואס דאס איז ליטערלי דאס די תניא זאגט, בשרה שמיינה דשורה, א אקס, א גוטע פעטע סטעיק פון א אקס. אזוי היינט גייסטו אריין אין סטאר איז דא די טאפ קוואליטי סטעיק איז בלעק ענגוס פאר שי טאפ האט די גוטע בלעק ענגוס קאו פון א גוטע בלעק ענגוס סארי א אקס רוב דערפון קומען פון אקסן און די גייסט די נעמסט א גוטן פעטן סטעיק ס'האט אזוי גוטע שיינע ליינס פון פעטנס ווייסט אזוי היי קוואליטי ושויסע יין מבשר מבשם און די טרינקסט און די מענטש טרינקט טייערע וויין. יא מען גייט אריין אין וויין סטאר מען קויפט די טייערסטע וויין און מען זעצט זיך פרעסן מאכט א בארביקיו פון א גוטן סטעיק א היי קוואליטי סטעיק מיט היי קוואליטי וויין אבער פארוואס טוט ער עס להרחיב דעתו לה' ולשרותו ווייל ער פילט אז ער וועט קענען מרוויח דעת זיין, ער גייט קענען פארשטיין בעסער לערנען, ער וועט קענען פארשטיין בעסער תענית, ער וועט פארשטיין עווריטינג בעסער, ער וועט קענען בעסער ארבעטן כדי ער זאל האבן די געלט צו צאלן שכר לימוד אז זיינע קינדער זאלן וואקסן ערליכע אידן. כדאמר רבא כאמרי ברייכא וכו', אז וואס? אז ר' נחמן האט געזאגט פאר רבא. אז די סיבה פארוואס איך האב נישט געקענט געהעריג לערנען ווייל איך האב נישט געהאט א גוטע שטיקל פעטע פלייש און איך האב נישט געהאט קיין גוטע וויין. סאו וועגן דעם האט ער נישט געקענט געהעריג לערנען. טייטש אז ווען ער האט געגעסן, ר' נחמן האט געגעסן די פעטע פלייש, האט ער עס נישט געגעסן ווייל ער האט געוואלט האבן א גוטן שטיקל פלייש, ווייל ער האט געפילט אז מ'גיי איך האבן די שטיקל פלייש גיי איך קענען בעסער לערנען. סאו דאס איז פשט ווי א מענטש קען וואס א מענטש טוט ער נעמט א גוטע זאך פון א גוטע טייל בעולם הזה וואס איז כשר און ער איז מעלה אויב איך וויל כדי לקיים מצות עונג שבת יום טוב אדער ווייל א מענטש וויל מקיים זיין מצות שבת, עונג שבת און יום טוב, שבת און יום טוב דארף מען עסן גוטע עסן, סאו מיינט נישט טאקע ווען א מענטש גייט און עסט א גוטע שטיקל פלייש אין ס'איז שבת, ניין ווען א מענטש עסט עס לכבוד שבת, ער וויל מכבד זיין די שבת גייט ער ער עסט א גוטן שטיקל פלייש, און זעלבע זאך אין יום טוב, איז אזי נתברר חיות הבשר והיין שהיה נשפע מקליפת נוגה והועיל לה' כאלוק וכקרן. איז דעמאלטס האט ער אזוי נשברה האט כולי ארויסגעקלויבט די לעבעדיגקייט פון די פלייש וואס איז געווען קליפת נוגה, ווייל ווען די אקס האט געלעבט איז געווען א אקס איז קליפת נוגה אבער ס'איז א כשר'ע חיה, נאך מ'האט עס גע'שחט'ן האט מען טאקע ארויסגעברענגט אביסל פון דעם, אבער יעצט דער וואס עסט די פלייש פון די אקס קען יעצט אפמאכן וואס ער גייט טון. סאו טאמער דער מענטש איז געגאנגען און ער האט געגעסן די שטיקל פלייש כדי ער זאל קענען לערנען, און ווי ס'הייסט עס, אדער און ער האט געגעסן די, אדער האט ער עס געגעסן די כבוד שבת אדער די כבוד יום טוב, אדער האט ער עס געסן כדי ער זאל קענען בעסער ארבעטן, וואס ארבעטן אליין איז דינען די אייבערשטער, כדי ער זאל האבן פרנסה זאל קענען דינען די אייבערשטן, וואס זאל נאר זיין ער האט געהאט אינזין, ער האט אינזינען געהאט בשעת דאס עסן לשם שמים האט ער גענומען די נידריגע זאך און ער האט עס ארויף געברענגט. וכן הוא אומר מילסא בדיחותא דפקח דעתו. און די זעלבע זאך ווען איינער זאגט א דזשאוק ווייל ער וויל אביסל ווייסט ס'איז גוט פאר זיין ברעין און מ'זאגט סטימולוס צו איך ווייס וואס די ווארט מ'נוצט אין ענגליש קיצור ווען א מענטש מאכט א דזשאוק ווייסט ער געט א חיות און ס'משמח מענטשן און א מענטש פאר זיך אליין קען עס אים אליינס משמח זיין איז שמח ליבו אל השם לזרז לו עבודתו שצריכים להיות בשמחה אז מ'דארף זיין בשמחה. כמו שמעשה רבה לתלמידיו שמעו לפניו מילתא דכסא תחילה בת כרבנן, אז רבה האט געהאט א מנהג אז פאר ער האט אנגעהויבן לערנען פלעגט ער אלץ זאגן עפעס א דזשאוק, און דורך דעם האט ער געמאכט לעבעדיג, אבער פארוואס האט ער עס געטון? נישט ווייל ער איז געווען אינטערסירט צו מאכן דזשאוקס, נישט ווייל ער איז געווען א קאמידיען, נישט ווייל ער האט און זינג א גשמיות, ער האט געמאכט די דזשאוק כדי אויפצולעבן די עולם, און דורך דעם האט זיך עס געלערנט בעסער, סאו וואס האט ער דעמאלטס געטוען? האט ער גענומען די דזשאוק און ער האט עס ארויף געברענגט. אין פרק אבות שטייט אז א מענטש קען נישט זוכה זיין תורה טאמער איז ער ביזי מיט לוקסוסן, מיט לאקזשעריס. סאו לכאורה וואס האט תניא דא געזאגט? סאו היינט קען ער עס יא גוט צו זיך צו זיין ביזי מיט לאקזשעריס. איז דארף מען פארשטיין וואס די פר' קבע זאגט דארט, פר' קבע זאגט דארט אז ווען מען פאוקעסט אויף לאקזשעריס, אז א מענטש איז ביזי א גאנצע טאג, איך מוז האבן א שיינע קאר, איך מוז האבן א שיינע זייגער, איך מוז האבן א שיינע הויז, און איך מוז האבן די בעסטע פליישן און די בעסטע וויינען, און און א גאנצע טאג איז ער ביזי מיט דעם, זיין גאנצע קאפ ליגט אים אין דעם, וועט ער נישט זוכה זיין צו תורה. אבער טאמער א מענטש איז ביזי ער לערנט תורה, פשוט ער זעט טאמער האב איך געוויסע זאכן, לאמיר זאגן א גוטע שטיקל פלייש גייט מיר עס העלפן לערנען, איז ער נישט ביזי מיט די שטיקל פלייש, ער איז ביזי לערנען, ער וויל פשוט די צוויי דריי קלייניקייטן, טאמער האט ער עס, עגעין, און טאמער העט ער עס נישט האבן וועט ער לערנען, אקעי ס'וועט נישט זיין אזוי גוט, אבער ער העט לערנען, איז מילא, איז ס'פרעגט נישט אפ איינס די צווייטן, מיינט נישט וועגן דעם טארסטו נישט האבן קיין לאקזשעריס, מיינט זאגן דיין קאפ זאל נישט ליגן אין די לאקזשעריס. אונז מיינען, אדער אונז האבן געמיינט ביז יעצט, אז לשם שמים מיינט אז האבן נאר וואס מען מוז, עסן נאר וויפיל דו מוזט, וויפיל קעלעריס דיין באדי דארף האבן, יו נאו, יעדע זאך, וואוינען אין די הויז נאר די סייז דו מוזט, יעדע זאך. און דאס איז די תניא ברענגט אראפ קודם מיט דעם פון רבי נחמן, און דאס פון רבי נחמן האט געגעסן גוטע פלייש, און רובא וואס ער האט געמאכט א בדיח'צע פאר זיין, אז ער האט געמאכט דזשאוקס פאר ער האט אנגעהויבן לערנען. די אלע זאכן וואס די תניא לערנט אונז דא, אז יעדע זאך וואס א מענטש טוט, יעדע גשמיות'דיגע זאך וואס א מענטש טוט, טאמער טוט ער דאס לשם שמים, וואס ער טוט איז ער איז מעלה, איז דאס אליינס ווערט רוחניות, און דאס איז ממש א פלא'דיגע זאך, און ס'איז פארקערט ווי רוב מענטשן מיינען, רוב מענטשן מיינען יא דו ווייסט דו ביסט ביזי מאכן דזשאוקס, צו דו האסט ליב א גוטע שטיקל פלייש, דאס איז אבסאלוטלי תאוות עולם הזה, און תניא זאגט אונז דא ניין, אז. טאמער פילסטו אז דאס גייט דיך העלפן דינען די אייבערשטער איז דאס לשם שמים. דאס טייטש א מענטש קען מאכן א בארביקיו. טאמער פילט ער, טאמער גיי איך מאכן די בארביקיו גיי איך קענען דינען די אייבערשטער. און וואס טייטש ער גייט קענען דינען די אייבערשטער? אדער איך וועל קענען בעסער לערנען. אדער אזא מענטש פילט ער ארבעט שווער א גאנצע וואך ער איז אנגעצויגן ער איז דאס ווייל עס קומט איינמאל וואטעווער אין די זומער צוויי דריי מאל מאכט ער א בארביקיו, און די בארביקיו געבט אים אזא חיות ווייס און ס'געבט אים כח צו ארבעטן, אבער פארוואס ארבעט ער? ווען ער גייט ארבעטן האט ער א זין אז ער גייט דינען די אייבערשטער, סיי פאר זיך אליין און סיי פאר זיינע קינדער, איז די בארביקיו לשם שמים, ס'הייסט צוויי מענטשן קענען זיין ביי די זעלבע בארביקיו, איינער נעמט די באבע קו און ער טוט עס ווייל ער האלט אז דאס גייט אים געבן כח צו דינען די אייבערשטער, האט ער מעלה געווען די פלייש, די גאנצע באבע קו, די גאנצע גשמיות'דיגע זאך פון מאכן א באבע קו איז געווארן איין שטיק רחניות, און די אנדערע מענטש האט עס נעבעך אראפגעשלעפט.

די תניא ברענגט דא ארויס אז יעדע זאך וואס איז מותר קענסטו גיין נעמען און עס מאכן לשם שמים, אפילו וועיקעישן, מענטשן מיינען מען גייט אויף וועיקעישן, פארסט ערגעץ, דו גייסט האבן א גוד טיים, דאס איז אבסאלוטלי תאוות עולם הזה, תירוץ איז ס'איז טאקע תאוות עולם הזה, אבער טאמער דו ווייסט דו גייסט גיין אויף די וועיקעישן וועסטו קענען צוריק קומען און לערנען בעסער, דו וועסט קענען צוריק קומען און ערנסט ארבעטן בעסער, און ס'וועט דיך געבן כח צו גיין ווייטער מיט דינען די אייבערשטער האסטו גענומען די עדוקעישאן און האסט עס געמאכט פאר הייליג. און יעצט קענסטו אביסל מער זעהן וואס די תניא ברענגט ארויס אביסל קלאר וואס א מענטש טוט אויפן וועלט, און אזוי ווי איך האב גערעדט אנהויב אין די ערשטע שיעורים וואס איך האב געזאגט אז א מענטש לעבט דארף ער האבן די טולס צו וויסן וויאזוי אנצוגיין אין לעבן, ווייל למשל דאס איז תניא געזאגט אין פרק ו' וועגן קליפה. א מענטש מיינט, וואס טייטש קליפה? א מולאיק, א שרץ, א וויירע, די אלע זאכן זענען טמא, סאו יעצט אז מ'זאגט אז א גוי איז א שטיק קליפה, איז קוקט מען אן די גוי ווי אינגאנצן נעגעטיוו. האט עני מסביר? ניין! קליפה איז יעדע זאך וואס איז נישט לשם שמים. סאו, יעדע זאך וואס קען נישט זיין בטל פארן אייבערשטן הייסט קליפה. סאו קומט אויס א גוי קען נישט ווערן בטל פארן אייבערשטן, וועגן דעם איז ער קליפה. סאו, קליפה איז נישט אזוי ווייט נעגעטיוו, קליפה טייטש א זאך וואס קען נישט ווערן בטל פארן אייבערשטן. און דא זאגט די תניא א אנדערע זאך אינגאנצן אויך, אויף פארקערט, אז יעדע זאך וואס דו קענסט מבטל זיין פארן אייבערשטן, אז דו קענסט עס ארויפברענגען אן אייבערשטן, איז עס קדושה אפילו ס'איז תאוות עולם הזה. און דאס איז די זאך פון לערנען תניא, מען לערנט תניא באקומט מען א קלארקייט, און צו פארשטיין וואס מען טוט אויפן וועלט. ביז יעצט האט דער תניא געלערנט וויאזוי מען קען הייבן א זאך, וויאזוי מען קען נעמען קליפת נוגה און עס ארויפברענגען, יעצט גייט דער תניא רעדן פון א זאך וואס איז קליפת נוגה און מען קען עס אראפברענגען. סאו אך מישי בזוילי ובשר. מסובב יין, ווער ס'פרעסט פלייש און ער זויפט וויין, למלאות תאוות גופו ונפשו בהמות, און ער טוט עס ווייל ער וויל אנפילן זיין גוף, שהיא בחינת יסוד המים מהרבה יסודות רעים, וואס דאס איז די בחינות פון יסוד המים, דאס קומט פון מים, והתניא האט מסביר געווען שוין פארדעם וועגן דעם, שבו של מידות התאווה, היינו על ידי זה יורד חיות הבשר והיין שבקרבו, גייט אראפ די חיוס פון די פלייש, ונכלל לפי שעה ברא גמור שבשעה דאס קליפות האט מייעס, און ס'גייט אריין אין יענע שעה פארט די זאך אריין ממש אין שלש קליפות הטמאות. וגופא נעשה להם לבוש מרכבה, לבוש מרכבה איז א לשון אזוי ווי א לבוש וואס. פארט, וואס פארט אריין ממש אין טומאה, איז לפי שעה, לויט די שעה, און די תניא דרוקט אויס ממש לויט די שעה, פארוואס? די תניא גייט דא רעדן ווייטער, עד אשר ישוב האדם ויחזור לעבודתו לה' ולזרעותו, ביז די מענטש וועט צוריק קערן צום אייבערשטן, פארוואס? ווייל טאמער א מענטש עסט א זאך וואס מען טאר נישט עסן, א מענטש האט געגעסן טרייפות, ער האט נישט געטארט עסן, קען ער דאס קיינמאל נישט ארויפברענגען. קודם תענית שפעטער מסביר זיין וויאזוי מען קען תשובה טון אויף דעם, באט מען רעדט נישט פון דעם, מען רעדט די איידיע אז די זאך זאל ווערן איבערגעדרייט לקדושה, פארוואס זאל די זאך אליין געווען טמא? אבער טאמער א מענטש האט געגעסן א זאך וואס איז כשר, אבער ער האט עס געטון ווייל ער האט געוואלט האבן תאוות, פאר זיין אייגענע תאווה האט ער געגאנגען און געפרעסן פלייש און געזויפט וויין, האט ער עס אינגאנצן אראפגעברענגט, אבער טאמער טוט ער תשובה, איז דעמאלטס קען ער עס מעלה זיין, כי לפי שהיה בשר, ווייל, איז דער תניא דאן מסביר, וועגן ס'איז געווען בשר היתר ויין כשר, לקח יכולים להחזיר אלעס אין מוהרא ש ויבואו לעבוד את השם. פארוואס? זאגט די תניא, שזהאי לשון היתר ומתר, דאס איז לשון היתר ומתר כלומר שאינו כשר ואסור בידי חיצונים שלא יכול להחזיר אלעס אלא אלעס להשם, א לשון היתר ומתר טייטש אז ס'איז מ'מעג עס טוהן, און אסור איז א לשון פון קשר וואס א לשון מען איז צוגעבינדן, סאו אזוי ווי אסירה א מענטש איז חס ושלום אין תפיסה ער איז צוגעבינדן ער קען נישט ארויסקומען, סאו א זאך וואס דו מעגסט טון ס'איז היתר און מותר דו מעגסט עס טון אבער האסט עס נישט געטון פאר די ריכטיגע סיבה איז מילא וועגן דעם קענסטו עס מהפך זיין. מה שאין כן טאמער איינער האט געגעסן נישט כשר קען עס נישט מעוור זיין. רק שהשי מ מענין איש שבגוף, אז ס'איז דא א רושם וואס בלייבט אין די גוף, ועל כן צריך א גוף לכיבוד הקבר, כמו שנסבר לעיל. אין פרק ח' וועט ער רעדן מער וועגן די זאך וועגן כיבוד הקבר. יעצט דעי שטיקל איז ארויסגענומען געווארן פון תניא, אבער סדווס זאגן עס יא. סאו וכן הכי איז שבטי בזרע שיצא ממני בתאוה בהמות, זעלבע זאך ווען א מענטש האט ארויסגעצויגן זרע פאר תאוה שלא קידש עצמו בשעת תשמיש, און משתו טהורה. אז מ'רעדט דא ווען א מענטש האט עס געטון כשר'הייט. איז בשעת תשמיש האט ער נישט אינזין געהאט לשם שמים, סאו האט עס געטון כשר'הייט, די זעלבע זאך איז פונקט ווי ווען א מענטש גייט און ער פילט אן זיין תאווה אויף עסן. מ'וועט שוין ממשיך זיין די איבריגע נעקסטע מאל. כ'האף אונגאלע האבן פארשטאנען. האטס א גוטן טאג.